Менә без инде аңлыйбыз чиркәү нәрсә. Менә без дә бит чиркәүгә йөрибез. Менә чиркәүдә басып торабыз. Тик анда ике кеше басып торган. Монда без менә күбрәк басып торабыз. Менә кемнеңдер басып торуында файдасы бар, ә кемнеңдер басып торуда, теләк итүендә бер файда да юк. Димәк, Ни өчен ул алай икән? Безгә бик тә кирәк. Без бит әкренләп, әкренләп якынлашаебыз Олы көн уразасына. Бу бит бушка гына, тикмәгә генә куелган көннәр түгел. Бу бит җыл әйләнәсендә унынчы өлеше. Ә бит ничек генә бөгеләшеп тә, иртәк тә беләбез. Тормышыбызның, малыбызның унынчы өлешен Ходайга бирергә кирәк. Менә без аңа ничек бирербез? Безнең биргән бүләкләребез аңар кабел килерме икән? Ул аңа, ул аңар, ну, болай, ягымлы микән соң? Менә бүгенге Евангелие бигрәк тә ачыклап күрсәтә. Менә ди. Берәү инде мытарь кергән. Ну кем ул мытарь? Без беләбез. Ул бит шул имана җыючы. Еврейлар алар бик акча сөючеләр. И менә кем алардан имана ала, алар андый кешене сөймиләр, күрәлмиләр. Менә шуңа күрә еврейлар арасында ул имана җыючылар ул иң сөймәгән мәндәләр. Җазыклының җазыклысы. Андый кешегә кунакка да җөрмиләр. Вот, аны күрсәләр дә, әллә кайдан узып китәләр. Менә алар шулай сөймиләр. Алар бит акча җыючылар. Ә болар акча сөючеләр. Менә акча сөючеләргә акча җыючылар бер дә сөйкемле түгел шул. Менә шулкы аларның даны да шундый, алар турында шундый сүзләр дә җитәләр. Алар талаучылар, алар уйнашлык итүчеләр. Вот. Аларның бер җараулы җирләре юк. Вот. Ә кем фарисейлар? Фарисейлар алар ару миндәләр. Без нә ишеткәнбез бар бит, Евангелиедә шундый чагыштыру, Чакырылганнар күп, сайланганнар әз. И без шуны ишеткәндә, әрберебез дә телибез, безнең дә өлешебез шул сайланганнар арасында булсын ие. Менә фарисей дигән сүз, аны тәрҗемә итсәң, ул шул сайланганнар. Ул фарисейлар сайланганнар. Ул ару мендәләр ул. Вот. Бүтәнчә аны тәрҗемә итә торган түгел. Менә тик бүгенге Евангелияне ишетеп, берәүнең дә, менә минем дә, ул андый сайланга буласым килми. Андый фарисей буласым килми нишләптер. Вот. Аны шикелле теләк итәсем дә килми. Вот. Шуңа күрә ул нинди фарисейлар соң? Ул ник алар андый? Бик алар кеше күз алдында гына шундый сайланганнар. Алар кеше күз алдында шулай үзләрен үзләрен үстергәннәр, теге чәчләреннән тартып, шундый кадерле итеп күрсәтеп үзләрен. Әйтелгән бит алар турында. Алар, ди, урамнарда, ди, туктап торып, озак-озак итеп теләк итәләр. Аннары, ди, өйләргә кереп, ди, өстәлнең иң түренә утырып, шунда бик шулай кадер алып утыручылар, вот. Ну, любоебыз шундыйларны, конечно, җарата инде. Вот. Как же, сине кадерлиләр, сине мактыйлар, синең бөтен җирең булган, бер җитмәгән җирең юк. Ул да шулай әйтә бит. Мин, ди, Болар шикелле түгел. Вот, болар бит барысы уйнашчы итүчеләр, талаучылар, бурлар, азгынлык, азгын торучылар. Мин бит андый түгел. Ну, чынлап та андый түгел. Ул чынлап та бер аны жаман җире юк. Вот, ул үз алдында да әйбәт. Ну, тик Ходай алдында гына әйбәт булып чыкмый. Нишләптер. Менә кешенең хөкеме шулай, вот төсе әйбәт, киеме озын, вот сакалы бар, да, ул бик әйбәт инде, ул шундый теләкче, без андыйларны шулай җаратабыз, сөябез, вот ул үзен дә шулай әйтә, миндән дә әйбәт кеше юк дип, вот. Ә менә нишләптер Ходай аның турында алай әйтми, нишләптер. Ул менә кергән, янын басып торуы да уже ничектер менә шулай җирәнгеч басып тора. Ул менә алга түргә үтеп, те башын өскә күтәреп инде Ходай алдына, вот, эй, Ходай, сиңа тау итәмен, вот, и мактанып тора. Менә ул мактанып теләк итүләрне менә инде файдасын шуннан күрергә кирәк тә инде. Ничек мактанып тора? Мин теләк итәм. Мин ураза тотам. Мин садака бирәм. Бөтен эшләгәнемнең унөч өлешен чиркәүгә китерәмен. Вот. Ну, монда бит жаман сүз җук бер дә. Ну, аның кирәге дә җук. Бит син бит Ходай каршысында басып торасың. Ходай бит синең. Эшеңне түгел, эчеңне дә белә. Нич, нинди күңел белән син анда кергәнең, нинди күңел белән син анда басып торасың, вот. Нинди синең ю, теләгең, вот. Ну, любоебыз чиркәүгә шуның өчен бара да инде, файда алыр өчен, вот. Кемнеңдер эшендә эш бармый, әй Ходай, булыша күр. Йә җәмәгать арасында җитмәгәнчелек бик күп, вот, балаларның тормышы рәтләнми, ну, сорыйлар, менә аның турында кирәкме икән теләк иткәнгә сорап торырга, бит Ходай тәк тә белә бит инде, вот. Менә алары бик үк кирәк түгел икән шул, вот. Ходайның белгәне, Ходай алдында менә алай мактанып торганыбыз бер дә файда китермәй, вот.

Мотарның бер җыраулы җире булмаган. Ул чынлап та шундый. Алар талаучылар инде, аларның эше шул, аларның хезмәте шул. Вот. Ул талый шул хөкүмәт өчен и шунда үзен дә кыстыра инде. Үзе өчен дә бик талый, әйбәт кенә. Вот. И тормышы да, ул закон буенча яши алмый. Ул уразасын да тотмый, теләген дә итми, чиркәүгә дә җөрмәй. Вот. Ну, трым-трым менә кереп, кереп, кереп бала. Ну, менә шунда кергәч тә, ул әйтелгән бит, ничек уларда басып торасың? Түргә үтмәй. Ә менә шунда бусагада басып тора. И башын өскә күтәрмәй, ти күккә таба, ә битләрен аска төшереп, күзләрен нә җиргә каратып, тик әйтелгән күкрәгенә сугып кына тора, үзен үзе әрләп тора, Эй Ходай, ди, мин җазыклыга изгелекле бул. И менә шуннан күрәбез бит инде, теләк иткәнен нәрсә турында сорарга кирәк соң? Ходайның изгелеген сорап торырга кирәк. Ходай ничек булса да, Үзенең изгелеге белән безнең җитмәгән җирләребезне, җазыкларыбызны капласын ие. Вот, ул менә бу изге урында җазыкларым. Ну, кеше күрми инде, ну, Ходай белә. Ну, шул Ходай каплап кына инде, мин шунда тиеш тә басып торырга. Вот. Ә бүтәннәр күрә башласа минем языкларымны? Дип, мин монда бит башымны күтәреп, Ходайга шулай, Сиңа, эй Ходай, тау итәм дип тора алмас идем. Вот. Менә шуңа күрә иң кирәге, Ходай алдында, күңелләребезне күрүче Ходай алдында басып торганда, языкларыңны күрү икән. Менә ул языкларны күреп, тәүбә итеп теләк итүләр, вот менә шундый теләкнең файдасы да бар икән. Ә бүтәнчә теләк итәсең син, вот бүтәнне тигез сагышланып сорыйсың инде. Ну, дөньяда бит бөтенесе кирәк инде, менә нәрсә кирәк түгел. Ну, Даже Ходаебыз Иисус Христос качта, колачларын җәеп торганда, Аның җанында бит икәү кадакланган булганнар. Алар да шунда асылынып торганнар. Шуларның берсесенә бит кирәк булган нәрсәдер. Ул нәрсә сорый? Син Ходай булсаң, син Христос булсаң, качыңнан төш тә, безне дә төшер, безгә дә булыш.